Hello, I wan welcome una to another episode of Law in Pidgin. My name na Hope Azimuchi Azeru Oziri. Today we go talk about why you need lawyer for your life. You know, so many people go tell you say, I no need lawyer. I no wan get anything to do with lawyer. This one happen, this one no happen. But the truth be say, if you wan succeed for this life, If you get any like you get this para for your body say you wan succeed, you wan dey successful for life, you no go fit escape lawyer or you no go fit escape the the work wey lawyer fit do for you. You know say some people get this mind say na only case, case, case, case, case, case lawyers dey do. No. In fact, case na twenty percent of wetin lawyer fit do for you. Di remaining eighty percent no be wetin um go carry person go court. Now I wan tell una sey di work wey infact wetin make you need lawyer, your personal lawyer, lawyer wey be sey na your pe you know sey wen you hear some pipu tell you sey I go call my lawyer now. Wetin make you need your own personal lawyer? One, e go get access to dat lawyer anytime anyday anywhere like as me I dey like dis now I get people wey be sey I be their personal lawyer wetin we dey call am na retainership I get people wey hold me on retainership you know sey dis people twelve am dem fit call me if emergency dey anytime dem go fit call me anytime any day i no go fit talk say maybe i dey busy or anything you know why dem dey pay me to be their personal lawyer dem don pay me dem still dey pay me dem fit call me anytime you know say e fit get matter e fit get something wey you wan do wey be say before you go even you know say before you enter lawyer office e go go consult di lawyer, e go pay consultation fee. In fact before di lawyer go even say jack, before di lawyer go even open im mouth talk anything, you go pay di lawyer. Now if now if na your personal lawyer, um your personal lawyer fit waive that kind thing for you or even though him no go waive am for you, your personal lawyer go go give you ear first, him go lis ten to you first before him go begin talk about consultation fee. That one na one reason why you need lawyer, your own personal lawyer. Because if I wan say why you need lawyer, Di reasons why you need lawyer lawyer for your life for dis country dey uncountable, we no fit count am. But I dey tell you reason why you need your own personal lawyer. Anoda reason why you need your own personal lawyer be say, you fit carry your phone now, just call your lawyer say maybe something wey concern law wey you no dey sure of. You fit just pick your phone na ask your lawyer say ah counsel my lawyer abeg see this thing how I go do this thing na my right to do this thing your lawyer go fit comfortably answer you your lawyer go just answer you like okay maybe somebody now police stop you for road dem wan search you dem dey ten, ten of dem wan settle at di same time like one wan dey bonnet, one go dey front seat and you know sey your mind dey tell you sey e be like sey dis thing no be so e suppose be, you go you go fit just call your lawyer sey barrister abeg you go just call your lawyer sey barrister abeg Dis tin wey police wan do e dey right? E dey e dey e dey na wetin law tok? Your lawyer go just answer you but me no be sey I no be your personal lawyer if you call me to ask me dat question I go tell you to come office you go come office you go come office Anoda reason wey you need your personal lawyer na e say wen wen anytin wey concern will will and I know wetin be will na we never dey teach am but I know wetin e be wey go talk how your property go go wen you no dey you know say will dey talk wen you no dey will na your mouth piece wen you don kpai e don go over board e don go mother earth na wen will dey talk na only your personal lawyer go fit do this thing as e suppose be because your personal lawyer now na lawyer wey don dey na lawyer wey don dey follow your activities, lawyer wey dey follow your life, lawyer wey know every every about you you understand so you need your personal lawyer you need am you need am everybody like most people now wey dey come up as social media influencers, social media managers you need your own personal lawyer because some contract wey dem dey give you to sign before you sign that sign that contract you suppose carry that contract show your lawyer show your lawyer say um lawyer abeg look this contract wey dem say make I sign how e be How e be? Dis thing na things wey your personal lawyer go dey do for you. Na things wey your personal lawyer go dey do for you. And to get personal lawyer no be free. No be free. Even for Freetown, nothing be free. E get wetin dem dey call retainership, retainership agreement, retainership fee, all those kain thing dem. You go dey pay your lawyer depending on how you and am agree sey una go dey pay. Whether yearly o, monthly o, anyhow wey una agree. But you need your personal lawyer. Make nobody deceive you sey you no need lawyer. When I see pipu wey dey say dem no need lawyer, some say nothing go ever, one say nothing go ever make her get any contact with lawyer, I just see say dat one na failure. How you wan take succeed if lawyer you no get lawyer or if lawyer no go you you no wan do anything with lawyer? How you wan take buy land? How you wan take do business? How you wan take sign contract? How you wan take sign agreement? E get dis um proverb wey dem dey say you no dey look for trouble you no dey look for trouble no mean sey trouble no dey no dey look for you no go look for you e get people wey be sey dem no dey dem no be trouble maker dem go just dey trouble go come meet dem so if trouble come meet you wetin you go do wetin you go do you need lawyer see the same way wey you need blood to survive for life na so you need lawyer to succeed for life no allow anybody to deceive you as e be like this now police arrest you as you just tell them say make I call my lawyer they don't know say This one know wetin dey, dem go know say e no wan sup. No be say e begin say make I go find lawyer, make I make I go find lawyer and make I call my lawyer, no be the same thing o. If police or any law enforcement agents hear say let me call my lawyer, ah, dem go know say this one know wetin dey. But if you begin say make I go find lawyer or tell dem to find you lawyer, dem go know say you you no follow. Today, try get your own personal lawyer, try get your own personal lawyer wey you know sey you go fit call anytime, any day. Thank you. You wey dey watch our video, when you watch, share. No dey watch am alone, watch and share. Thank you.